Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Бүген 1 июнь, чәршәмбе көн. Җәйнең беренче аена да аяк атладык. Аның беренче көне дә бәйрәмнән башлана. 1 июнь, Халыкара балаларны яклау көне. Барлык балалар да әти-әниле, бәхетле булсыннар дигән теләктә калабыз. Алда исә безне янә бәйрәмнәр көтә, Сабантуйлар. Сабантуй димәктән, ул узган атнаны башкалабыз, Казаннан башланды. Әлеге матур бәйрәмне безнең Тләйши районы үзешчәннәре дә бизәде. Иң матур мизгелләр киләсе видеоматериалда.
Узган шимбә көнне Казан шәһәренең Мирный бистәсендәге каенлыкта шаулап-гөрләп Сабан туе узды. Шүрәле, Су анасы һәм башка безгә таныш әкият персонажлары быелгы милли бәйрәмнең алыштыргысыз геройлары булды. Быелгы Сабантуй бөек шагыйрь Габдулла Тукайга 130 ел тулуга багышланды.

Менә монда теләчәләр әзерләгән җиргә кереп шаккаттым, шундый матур. Беренчедән бөтен теләчә халкын, Казан халкын Сабатый бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исәнлек саулык телибез. Монда инде теләчәнең әзерлеге шул кадәр югары дәрәҗәдә, килгән кунаклар бик канәгать китер дип уйлыйм. Тегендә җырлыйлар, монда көрәшәләр. Менә Балалар гармуннар уйнап тора, шаккатмалы инде.
Без нәрсә өстик инде Алмазның сүзләренә кушылам инде миндә алар ел сайын без инде үзебездә Казан сабан туенда монда э, шәһәр сабан туенда катнашабыз. И аннан катнашкачтын э, безне Айрат Гилванович килеп чакырып кертә инде егетләр әйдәс генә э, бәйрәм күрсәттегез безгә дип молодцаларга халыкны ял иттерә беләләр.

Татар утарларында булды. Унбер район үзләренең генә хас үзенчәлекләре белән таныштырды. Алар арасында районыбыз Теләче дә бар. Сабан туенда Теләче районы үзешчән сәнгать осталарының чыгышын да күрү мөмкин иде. Милли бәйрәмебезне күрергә, тамаша кылырга килүчеләр теләчеләрнең җыр-моңга гашыйк икәнлекләренә кабат инанды.

Миңа бик теләсе сабантый бик ошады. Бик матур э, нител бизәлгән. Концертлары бик матур. Мала рәхмәт аларга шулай матур иттереп җырлап биеп күңел ашканнар өчен аларга исәнлек саулык сәламәтлек тынычлык булсын тагын шулай сабан туйлары күрергә насыйп булсын

Шулай ук бу көнне төрле мәйданнарда Сабантуйның традицион ярышлары, мавыктыргыч уеннары узды. Килгән кунаклар теләүчеләр оештырган уеннарда бик теләп катнашты. Өлкән яшьтәгеләр генә түгел, балалар да спорт ярышларында активлык күрсәтте. Я участвовал в прыжки в мешках.

Татарстан халкын шушы зур бәйрәм белән, Сабан туе белән тәбрик итәсем килә. Барысына да исәнлек, саулык, бәхет телим. Мин Теләче районыннан мәйданына килеп катнаштым, Шүлмәк уенында катнаштым һәм менә шундый бүләк оттым. Аларга бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык, байлык, тыныч тормыш телим. Рәхмәт. Шимә менә монда Сабан туе бәйрәме сезгә. Әлбәттә, бик ошый, бик күңелле, уеннар, биюләр, җырлар. Рәхмәт. Барс өчен дә.
Районыбыз элек-электән үзенең данлыклы Теләче базары белән дан тоткан. Сабантуй бәйрәменә килүчеләргә Теләче осталары үзләренең кул эшләрен тәкъдим итте. Мондый ярминкәләрдә еш булырга туры килә. Бу инде беренчесе генә түгел. Бик теләп килдем.

Елдагыча бик рухланып, күтәренке күңел белән каршы алдык. Менә ниһаять Сабантуй бәйрәмен бәйрәм итәбез бүген. Бәйләйләрендә үзем бәйлим менә сарык җыныннан җырлап шулай бизәкләр. Менә бу бизәкле матур чәчәкләр басыла турында. Оригами инде бу, э, не, э, тоже Нык яратабыз кул эшләрен инде менә. Нык яратабыз, утырабыз буш вакытны. Менә сүзе сабан туена дип отрак әзерләдегез бүген менә боларны. Күп вакыт кирәк булды микән? Күп вакыт кирәк булды. Аны бит э, ашык пошык эшләп булмый, аннан матур булып чыкмый ул. Нык, нитеп эшлибез инде, бик яратып. Менә эшлибез шундый эшләрне. Бу кулъяулыкларга, такталарга махсус чиктегез микән Сабан туена? Махсус чиктек.
Үзебезнең милли ниләребез, рәсемнәребез, бизәкләребез югалмасын өчен, киләчәктән киләчәккә күчеп барсын өчен чиктек. Үзебезнең горурлыгыбыз татарларның.
Теләче районы елдагыча милли бәйрәмнең бизәкләрен, гореф-гадәтләрен килгән кунакларга күрсәтергә тырышты. Субханаллаһ,

Сабан төенде борынгыдан килгән бәйрәмнәрнең берсе. Менә без дә бүген Казан шәһәренә килбез. Ямбулатта оешкан Умырзая фольклор ансамбле белән Килингә чишмә юлын күрсәтергә дип шушы Сабан туйга килдек. Үзебезнең авыл җирлегенә килгәндә, без кечкенә вакыттан бирле авыл җирлегебездә Сабан туйлар гөрләп үтеп бара. Һәр Сабан туйга авыл кешесе әзерләнә, бүләкләрен әзерли, Элеккеге вакыттагы кебек бүләкләр җыеп, Сабан туйларыбыз бик күңелле үтә. Сабан туе татар эстрада йолдызлары һәм иҗат коллективлары катнашындагы концерт программасы белән дә гөрләде.
халкыбызның иң матур бәйрәме килеп җитте. Мин инде ел саен шушы Мирный бистәсендәге подворьега, безнең Тәләчәләр подворьесына киләм. Һәм монда ел саен ниндидер гел үзгәрешләр. Быел менә аеруча ничектер үзенчәлекле итеп бизәгәннәр. Артистларыбыз җырлый. Һәм инде бишендә инде Тәләчәгә кайтам.

Шулай ук елдагыча төп мәйданда спорт уеннары да булды. Җитезләр су ташыды, чүлмәк ватты. Җыр-музыка сөючеләр үзләре җырлап, биеп күңел ачты. Шунысын да әйтергә кирәк, бүген Сабан туе республика чикләреннән генә чыгып, Россиянең 57 төбәгендә, дөньяның 27 илендә үткәрелә. Ильмира Ахмаджанова, Иннар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Егерме бишенче май көнне чыгарылыш сыйныф укучылары өчен мәктәпләрдә соңгы кыңгырау яңгырады. Теләче урта мәктәбендә үткән бәйрәмнән безнең иҗат төркеме әзерләгән видеоматериал. Узган атнада районыбызның барлык мәктәпләрендә дә шатлыклы да, сагышлы да соңгы кыңгырау чыңы яңгырады. Быел барлыгы 88 укучы унберенчене, 163 е тугызынчы сыйныфны тәмамлый. Теләче урта мәктәбендә узган бәйрәм тантанасында районыбыз җитәкчеләре дә катнашып, укучыларга котлау сүзләрен ирештерде.
Билгеле, районда Теләче мәктәбе, район мәктәбе һәрвакытта ул районның йөзе кашы инде ул. Нинди генә тикшерү килмәсен, нинди генә кунак килмәсен, без инде тотабыз да җөгереп шушында алып менәбез. Шуның өчен безне матур иттереп каршы алганыгыз өчен һәм һәрвакытта да әзер булып торганыгыз өчен Теләче урта мәктәбенә район башлыгы Илдус Фатыйхович Зарипов исеменнән һәм шуның белән беррәттән, димәк, бөтен аның башкарма комитеты исеменнән чын күңеленнән бик зур рәхмәт сезгә. Соңгы кыңгырау бәйрәмендә сыйныф җитәкчеләре, әти-әниләр барысы да бүген изге теләктә иде. Йөрәк түреннән чыккан җылы сүзләр күзләрдәге яшь тамчылары белән кушыла. Әти-әниләребез, килгән кунаклар алдында рөхсәт итегез сезне бүгенге бәйрәмебез белән котлап китергә. Бүгеннән сезнең өчен яңа тормыш башлана. Мәктәп бусагасын калдырып, тормыш дигезендә сез ирекле көймәләр. Юнәлеш-максатларыгыз төрле булыр. Кайсы якка таба йөзсәгез дә, җил-давыллар сезне читләп үтсен. Икенчеегез, туган мәктәбегез турында онытмагыз, безнең йөзгә кызыллык китермәгез. Бу көнне Теләче урта мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучылары үзләренең укыткан укытучылары, әти-әниләре алдында бәйрәм концерты белән чыгыш ясады.

Моңсу да, шул ук вакытта куанычлы да бәйрәмдә укучылар кыңгыраулы мәктәп елларын кабат искә алды. Беренче хәреф танырга өйрәткән, белем биргән укытучыларына рәхмәт хисләрен шигырь юллары, җыр, бию белән җиткерделәр. Илмира Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Раил Рәшидов, Теләүче телевидениесе.
Районыбызда бәйгеләр еш оештырыла. Аның чираттагысын Теләче информ мәгълүмат үзәге оештырды. Бөек Җиңүнең 71 еллыгы уңаеннан Без онытмыйча яшибез дип исемләнгән конкурска йомгак шушы көннәрдә редакциябез бинасында ясалды. Белгәнегезчә, Бөек Җиңүнең 71 еллыгы уңаеннан Теләч информ-мәгълүмат үзәге Без онытмыйча яшибез дип исемләнгән бәйге игълан иткән иде. Районыбыз мәктәпләрендә укучы балалар редакция почтасына байтак хатлар юллады. Шушы көннәрдә әлеге бәйгегә нәтиҗә дә ясалды. Җиңүче укучыларны, аларның мөгаллимнәрен Теләч информ-мәгълүмат үзәге директоры тәбрик итеп, истәлекле бүләк, Мактау грамотасы тапшырды. Тик әле. Молодец, Руслан.
Киләчәктә дә менә Алла бирса мин өметләнәм. Шушы үзебезнең быел инде Теләчәнең 25 еллыгы, менә без яңадан да конкурслар игълан итәбез. Әгәр дә безнең рәсми сайтыбызга кереп карасагыз, анда безнең район оешуга 25 ел уңаеннан фотоконкурс игълан ителгән, шуңа күрә без дә киләчәктә дә көтеп калабыз менә шушы конкурсларны. Укучылар түгәрәк өстәл артында барган сөйләшү барышында үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Бәйгеләрдә катнашырга яратабыз, ди җиңү яулаганнар. Әйе, чыннан да, конкурсларда катнашырга тырышабыз. Безнең эшебез дә шул бит инде, балаларны язарга өйрәтү, дөрес сөйләргә өйрәтү әдәбият укытучысының Төп бурычы, балалар теләп каршы катнашалар, иң яратып катнашканыбыз, үзебезнең район тарафыннан оештырылган менә шушындый бәйге-конкурслар, ник дигәндә, Теләче газетасын яратып укыйбыз, туганнарыбыз укый, барыбыз бергә укыгач, безнең язмаларыбызның шушы газета битләрендә чыгуы, ул безнең өчен икеләтә җаваплы ла, җаваплы. Шуңа күрә конкурслар, мондый конкурсларда, Зур җаваплылык тоеп катнашабыз инде. Мин бу конкурста беренче елына катнашмыйм. Мин дүртенче класста катнашкан идем, анда урын алдым, өченче урын. Мин алга таба да сезнең теләчен форумда катнашырга телим. Миңа бик ошый, мин бик кызыксынам. Каримуллина Фаягүл әпигә барып, мин аларның сугыш вакытындагы чорларындагы булган тормышларын сурәтләгән идем бер җөмлә белән. Ну, бик тетрәнгеч булган инде. Янәдән Теләч информ-мәгълүмат үзәге Теләче районының яңадан торгызылуына 25 ел тулу уңаеннан Теләче тарихы фотоларда исемле фотоконкурс игълан итә. Бәйге шартлары буенча сез үзегезнең гаилә архивында сакланучы Теләче районының тарихын чагылдырган фотоларны җибәрә аласыз. Бу хакта тулырак Теләче информ мәгълүмат үзәге сайтыннан таныша аласыз.
Үзара салым акчасына районда байтак эшләр эшләнде. Районыбызның Полевая урамында барлыкка килгән яңа балалар мәйданчыгы шуның ачык мисалы. Соңгы вакытта Теләче авылының Полевая урамы балалар тавышыннан шау-гөр килеп тора.

Майданчык янына көздән агачлар утыртылып куйды. Хәзер агачлар яшәреп, тирә-якка ямь биреп утыра. Таган, карусель, чугыч кебек башка балалар уйнау өчен биредә җиһазлар урнаштырылган. Сабыйлар майданчыктан төн караңгылыга иңгәч тә кайтырга ашыкмый. Мин качельләрдән менә качельләрдә кача итәм. Теге карусельдә песокта уйныйм. Сиңа ошыймы соң монда? Әйе. Көн саен киләсеңме?
Әйе.
Элек урамда уйныйдыр идек, безнең урамда уйныйдыр идек. Хәзер монда киләсез инде. Әйе.
Элек әнә теге площадкада, хәзер менә монда кызыграк баш э, монда кызыграк.
Хәзерге вакытта Теләче авылында һәр кешедән 250 сум исәбеннән үзара салым акчасын җыю дәвам итә. Шулай булса да, салым акчасын тапшырырга ашыкмаучылар юк түгел. Үзара салым акчасын тизрәк җыеп тапшырганда, республика бюджетыннан дүрт тапкыр арттырылып бирелә торган дәүләт ярдәмен тизрәк алып булачак. Акча вакытында җыйналса, планга кертелгән эшләр дә тизрәк башкарылачак. Ильмира Ахмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Бүген, беренче июнь, Халыкара балаларны яклау көне. Шул уңайдан Теләченең ял паркында бәйрәм чарасы узды. Биредә һәр бала үзенең җыр-моңга, биюгә булган осталыкларын күрсәтә алды. Күңелле чаралар, спорт уеннары, барысы да сабыйлар өчен иде. Соңыннан барлык сабыйларга да бушлай туңдырма өләшенде.